Dat ass och eng Fro, déi all Joer erëmkënnt. Dat ass eng obligat Fro, Wou ass d'Fuerschung haut drun? Wou si mer méi wäit wéi virun 12 Méint? Dës Fro, déi 2005 um Télévie gestallt gouf, beschäftegt weiderhi jiddereen, well schliisslech ass Kriibs nach ëmmer déi heefegst Doudesursaach zu Lëtzebuerg. All Joer ginn 3.000 nei Fäll diagnostizéiert an et kënnt zu méi ewéi 1.000 Doudesfäll. Elo, 21 Joer méi spéit, kucke mir eis de Fortschrëtt an der Fuerschung géint Kriibs méi genee un, zu enger Zäit, an där den Télévie e besonnesche Meilestee feiert. Elo existéiere mer dëst Joer 25 Joer, a bis 2025 mat, also dëst Joer natierlech net matgezielt, hu mer 32 Millioune 415 dausend Euro hei zu Lëtzebuerg gesammelt. A wann s de da kucks, mir haten e Rekordjoer, an dat war am Joer 22 dat mat zwou Millioune siechegdausend.
Dës Sue vu Veräiner, Associatiounen, Firmen an individuellen Don'e fléisse komplett an d'Finanzéierung vu Projeten an der Fuerschung géint de Kriibs. Dës gi vun engem wëssenschaftleche Comité ausgewielt, den Dokter Guy Berchem ass ee vun de Memberen. Den Onkolog war vun Ufank un am Télévie involvéiert a krut selwer seng Kriibsforschung domat finanzéiert. Ouni den Télévie wëll ech elo net soen, datt d'Recherche géing stoe bleiwen, mee se geet awer vill méi séier weider mam Télévie. Fir den Dokter Berchem ass de Fortschrëtt, deen an de leschte 25 Joer gemaach gouf, bedeitend. An och wann d'Recherche laang brauch fir eng Heelung ze fannen, dann ass dat well d'Wëssenschaftler an de leschte Joerzéngten haaptsächlech probéiert hunn d'Krankheet ze verstoen an och wéi se funktionéiert. Mir hu vill méi Entdeckunge gemaach wéi et geet. An deem Moment huet een nach net direkt e Medikament, mee dann huet een emol schonn eng Chance fir eent ze entwéckelen. Do sinn also vill kleng Moleküllen entwéckelt ginn, déi verschidde Mechanisme vum Kriibs kënne blockéieren. Et sinn. Déi klassesch Chimiotherapien si méi verträglech gemaach ginn an och méi effikass duerch verschidden aner Additiffen, déi een dann do derbei gemaach huet. Mee virun allem géing ech soen, wär et d'Immuntherapie an deene leschten 10, 15 Joer, déi eng immens Revolutioun wor, well amplaz de Kriibs selwer, Mat engem Medikament ze bekämpfen, huele mer dat Medikament fir dem Immunsystem ze hëllefen. Dat wor, géing ech soen, déi gréisst Avancé vun deene leschten 20 Joer. Nei Technologië wäerten de Fortschrëtt an der Fuerschung beschleunegen, wat d'Liewensqualitéit vun de Patienten wärend dem Traitement verbessere kann. Dat ass de Fall mat der Immuntherapie, déi vill manner Niewewierkungen ewéi Radiotherapie an Chemotherapie huet. Den Dokter Bassem Janji, deen zënter Joren d'Televi-Finanzéierung kritt, schafft am Luxembourg Institute of Health un engem Projet, dee sech op dës Therapie fir Tumeure konzentréiert. Trotz der Effizienz vun der Immuntherapie funktionéiert se awer net fir jiddereen. Pourquoi ça marche chez un patient mais pas chez l'autre? Ça c'est quelque chose qui est maintenant bien connu. On sait que les tumeurs qui n'ont pas.

Fir de Moment ass d'Ekipp vum Dokter Jean Gey nach ëmmer an der experimenteller Phas a schafft un verschiddene Kriibsaarten, dorënner den Melanom, Daarmkriibs an de Broschtkriibs. Et kann Joerzéngten daueren an d'Fuerschung brauch vill Finanzéierung ier e Projet zu engem sécheren an effektive Medikament féiert. Awer an den leschte Jore koum et schonn zu e puer Resultater. Do si Medikamenter derbäi eraus komm, déi mer un d'Patiente ginn hunn. Also ech ka mech do un e puer Projeten erënneren, déi mer mat Leit aus dem Institut Bordet zu Bréissel gemaach hunn, wou ech selwer och herno un den Etüde participéiert hunn, a verschiddene Leukemien an och a verschiddene Krankheete vun der Long. A wou effektiv eppes Cooleres derbäi erauskomm ass. Also dat ass, dat ass ganz kloer. E puer Kriibsaarten si mat der Zäit méi einfach ze behandele ginn, wéi zum Beispill den Hodenkriibs, Schilddrüsekriibs an Lymphom de Hodgkin. Awer aner hunn, trotz Jore vun der Fuerschung, nach ëmmer keng wierksam Behandlung. Dëst ass de Fall fir den Glioblastom, déi aggressivst Form vun Gehierkriibs. Am Joer 2018 hu mir d'Dokter Simone Niclou kennegeléiert, déi de Glioblastom erfuerscht huet an och wéi Kriibszellen iwwerliewen, sech ernären an Energie produzéieren. Aacht Joer méi spéit schafft d'Dokter Sabrina Frita un engem ganz spezifesche Volet vun dëser Krankheet. Hi girls, so is everything okay Camilla with the new Kinetic? Yeah? Si kritt zënter 2014 Finanzéierung vum Télévie. Hir éischt Aarbechten hu gewisen, datt verschidde Moleküllen an dëser Aart vun Tumeur sech änneren, fir Chemotherapie kënnen ze widderstoen. Haut konzentréiert sech hir Fuerschung drop, ze verstoen, wéi des Ännerunge geschéien, fir datt se kënne verhënnert ginn. Nous travaillons sur une meilleure compréhension des mécanismes d'échappement des cellules cancéreuses au traitement.

Zënter 1998 huet Lëtzebuerg d'Doudesfäll duerch Kriibs ëm duerchschnëttlech 2,1 Prozent pro Joer reduzéiert. Experte soen awer, datt d'Zuel vun de Kriibsfäll sech an den nächsten 20 Joer verduebele wäert. Awer ass de Message haut kloer, Et wäert méi Kriibsfäll ginn, awer manner Doudesfäll. Méi Leit liewen no der Diagnos méi laang an vill vun hinnen gi mat Erfolleg behandelt, dank enger Fréierkennung an enger besserer Behandlung. All nei Therapie, all Verbesserung vun der Diagnos, all Liewensverlängerung kënnt aus der Fuerschung, enger Aarbecht, déi fir d'Ëffentlechkeet dacks onsiichtbar ass. Hei spillt den Télévie eng Schlësselroll, andeems en d'Fuerschung finanzéiert an d'wëssenschaftlech Entdeckungen am Kampf géint de Kriibs beschleunegt. Well et ass d'Recherche, déi haut an an den nächste Jore weiderhin en Ënnerscheed wäert maachen.